Essalowmaleýkum beýle işler mähriban watandaşlar ýaýlymda akyl ýeňişleri mekdep okuwçylaryny atly telebärseçligimiziň Täze ýyl taýynlarynyň ýene biri Mähriban watandaşlar, siziň bilen mähriban okuwçylar, hormatly eminler, akyl ýeňişligi telebäsleşiginiň studiýasynda hoş gördük. Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy hem-de Röwşen aýakgaplary hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma getirilýän Akyl ýeňişligi mekdep okuwçylary bilen atly telebäsleşigimiz özüniň saýlama tapgyrlary bilen iki müň on dokuzynjy ýyl boýunça häzirem dowam edýär. Mähriban watandaşlar, ine bilşimiz ýaly, akyl ýeňişligi mekdep okuwçylaryna atly telebäsleşigimiziň bu täze möwsümi 2019-2020-nji okuw ýyly üçin paýtagtymyzyň bir öňdebaryjy mekdepleriniň görellili okuwçylarynyň arasynda yglan edildi we özüniň saýlama tapgyrlarynyň bäşinji sany bilen mähriban watandaşlar ine häzirki pursatda hem öz işine başlar. Eziz watandaşlar, ine, Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýaşlyk teleradioýaýlymy, şeýle-de Rowşan aýakgaplary hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma ýetirilýän Akyl ýeňişligi, mekdep okuwçylaryna atly telebäsleşigimiziň bu sanynda, bilşimiz ýaly, bir öňdebaryjy orta mekdepler, çünki, ine, paýtagtymyzyň elli bäşinji orta mekdebi, şeýle-de Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen ýetmiş bäşinji orta mekdebi häzirki gün bu bäsleşige ýene sanjy pursatlardan olaryň toparlary hem girişerler. Eziz watandaşlar, bilşimiz ýaly, bäsleşigimiziň bu sanyny hem hormatly ýaş zehinli mugallymlarymyz eminlik ederler. Şeýle-de, adatdaky bolşy ýaly, mähriban watandaşlar akyl ýygynyşygy telebäsleşiginiň umumy düzgünnamasyna laýyklykda bir akyl ulgamynyň işe girizilmegine, wagt hasaplamasynyň başlanmagyna, saklanmagyna, dowam etdirilmegine jogapkär synçymyz, şeýle-de, bilşimiz ýaly, toparlaryň gazanýan utuklaryny bir sanly ulgam arkaly ilki bilen-ä bir Studiýamyza, şeýle-de mähriban watandaşlar, dessine size ýetirýän synçymyz bar. Olar bilen hem häzir tanyş bolarys. Hususan-da, Aşgabat şäher Baş bilim müdirligi tarapyndan ýetirilýän hormatly ýaş eminlerimiz bar. Olar bilen häzir tanyş bolalyň. Çünki Akyl ýeňişligi mekdep okuwçylary bilen atly telebäsdeşimizin bu sanyna toparlara eminlik etjek hormatly mugallymlar, çünki näzik söýünowa. Hoş gördük mugallym. Şeýle-de ýene bir eminimiz bar. Arslan Çaryýew mugallym bar. Hormatly mugallymlar, eminler hoş gördük. Mähriban watandaşlar, şeýle-de ýaşlyk teleradioýaýlymyndan ýaş synçylarymyz bar. Bahargül Haltgulyýewa, şeýle-de Öwezmyrat Aýdogdyýew çagalar synçylyk ederler. Mähriban watandaşlar, şu ajaýyp pursatda hormatly Arkadagymyzy hem-de mähriban watandaşlar siziň ähli jaýyňyzy hormatly Arkadagymyzyň saýasynda bir üstünliklere beslenjek ýene bir täze ýyly garşylamagyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Ine sanjy günlerden täze 2020-nji ýyla ähli jaýymyz bilelikde hormatly Arkadagymyzyň baştutanlygynda gadam basar. Gadam basjak bu täze iki müň ýigrimi nji ýyl bilen mähriban watandaşlar ählijaňyzy tüýs ýürekden gutlaýarys. Täze ýyl baýramçylygy bu maşgala baýramy. Her biriňize, aýratynlykda her bir maşgala agzalaryňyza, maşgalaňyza bütinleý bir diňe bagtyýarlygyň, asudalygyň, jebisligiň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda eziz Watanymyz Türkmenistan diýarymyzyň bir mundan beýlägem täze ýylda hem bir bedew bady bilen has-da bir öňe geçişikleri gazanmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Mähriban watandaşlar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen hem bäsleşigimize häzir başlar. Eziz watandaşlar, ne, e, geliň adatça bolşy ýaly e, toparlar bilen tanyş bolyň. Ýogsa-da gatnaşyjy mekdeplere bilýär. Ýagny 55-nji orta mekdep, şeýle 75-nji ýyl üteleşdirilen orta mekdebi bar. Ýöne topar agzalary kimler? Muny häzir bileris. Uly şatlyk-şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdançamyza çagyrýarys. Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen ýetmiş bäşinji orta mekdebi topary, toparyň düzümi, Ylham Azzyýew, Selbi Çiçaýewa, Jeren Hojammedowa, Ogulbossan Seýitnyýazowa, Annadurdy Annadurdyýew, Diýar Döwranow toparbaşy. Diýar özüňizi hem toparyňyzy hem hoş gördük. Üstünlik ýar bolsun. Siziň garşydaş toparyňyz Aşgabat şäheriniň elli bäşinji orta mekdebi topary. Toparyň düzümi Akmaral Saparowa. Gültäç, Garryýewa, Humaý, Durdyýewa, Nazar, Serdarow, Enegül, Gelliýewa hem-de toparbaşy Jeýhun, Işangulyýew bar. Jeýhun, hoş gördük. Üstünlik size hem ýar bolsun, mähriban Watanymyzda! Hormatly okuwçylar, toparlar meýdançada üstünlik ikiňizede ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun! Mähriban watandaşlar, ine görşümiz ýaly, iki sany gatnaşyjy orta mekdeplerden düzülen, görellili okuwçylardan düzülen toparlar häzir meýdançada. Jeýhun hem-de Diýar, ikiňiziň hem toparyňyza tüýs ýürekden üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Jeýhun, sizi geçen möwsümde hem görüpdik. Dogrumy? Bu hereketleriňiz bilen hem-de bir täsirli, täsin jogaplaryňyz bilen bu bäsleşigiň ýatlamasyny öz ýüzüňize goýduňyz. Bul dogry zat. Bir üstünliklere bu günem beslenmegini arzuw edýäs. Diýar siz bu bilen biz ilkinji gezek görüşýäs, şeýlemi? Üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäs. Hem-de Jeýhun, Diýar, topar agzalary. Bäsleşigiň umumy kabul edilen düzgünnamasy bar, şertleri bar. Siziň tanyşlygyňyzyň näderejededigini bäsleşigiň başynda soramak meň alyp baryjy hökmünde borjum. Nähili? We seniň aýtjak zatlaryňyz bu minutdan alyp mikrofona golaja ýokun diýýär. Taýýar, taýýar. Mähriban watandaşlar, Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän Akyl ýeňişligi mekdep okuwçylary bilen atly telebäsleşigimiziň başynda hormatly eminlerimiz hem-de synçy taraplardan bir gutlag sözlerini hem-de toparlara ak arzuwlaryny size eşitdirmek isleýäs. Hormatly eminler, gezek size! Akyl giňişli bäsleşigine hoş geldiňiz! Ýetmiş bäşinji hem-de elli bäşinji orta mekdep uly üstünlikleri arzuw edýän. Şeýle mümkinçilikleri döreden Arkadag Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun! Şeýle hem Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Arkadag Prezidentimizi, türkmen halkymyzy tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Köp sag boluň!
Salam, mähriban okuwçylar! Siziň hemmäňizi ilki bilen Täze ýyl baýramçylygy bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Size şu bäsleşikde iki mekdebiňem okuwçylaryna üstünlik arzuw etýän. Bize şeýle e, mümkinçilikleri döredip beren mähriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Il ýurt bähbit tutýan tutumlary mundan beýläkde rowaç alsyn. Köp sag boluň. Öwezmyrat, gerek size. Salam mähriban okuwçylar, hormatly emin agzalar, galyberse-de Akyl giňişlik mekdep okuwçylary atly tele bäsleşigine gatnaşýan toparlar. Iki topara-da üstünlik arzuw edýäris. Şeýle hem, mähriban okuwçylar, galyberse-de mähriban emin agzalar siziň hemmäňizi ýetip gelen täze baýramçylyk bilen gutlaýas. Şeýle hem, biz ýaşlaryň okap bilimli bolmagymyz üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, elmydama il bähbitli alyp baran işleriň mundan beýläk-de rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Täze ýyl baýramçylyklaram gutly bolsun! Sag boluň.
Bahargül gezek sizden. Salam mähriban okuwçylar, Akyl ýeňişligi mekdep okuwçylary bilen geçirilýän telebäsleşigimiziň ýene bir täze sanynda siziň ähliňizi hoş gördük. Bäsleşige şu sanyna gatnaşýan toparlaryň ikisine-de uly üstünlik arzuw edýän. Şeýle-de pursatdan peýdalanyp, siziň ähliňizi ýetip gelýän täze iki müň ýigriminji ýyl bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, Alyp barýan il-ýurt halk bähbitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaç almagyny tüýs ýüregimden arzuw edýärin.
Köp sag boluň! Mähriban watandaşlar! Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy hem-de Röwşen aýakgaplary hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýygyşlygy mekdep okuwçylaryna atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrynyň bäşinji sanyna başlaýar. Bäşinji san üçin niýetlenen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar Aşgabat şäheriniň elli bäşinji orta mekdebi, Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen ýetmiş bäşinji orta mekdebi, hasap häzir nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk, görşümiz ýaly, bir utuk bolar. Üstünlik size ýar bolsun! Hormatly eminler, mähriban synçylar, toparlar! Sowalnama girişibilýäs. Indi serýäs. Ilkinji sowal tapgyry häzir beriler. Mümkinmi? Mümkin. Sowal. Eger Indi serýäs, sowal tapgyry başlady. Eger Burçuň iki tarapy hem bir gün çyzygyň üstünde ýatýan bolsa, onda oňa nähili burç diýilýär? Täzeden okaýan. Eger burçuň iki tarapy hem bir gün çyzygyň üstünde ýatýan bolsa, onda oňa nähili burç diýilýär? Wagt gidýär. Wagt saklaýas diýar. Men Özüň jogap bereň. Eger dogry bolsa meýdançada galarsyňyz, ýalňyş bolsa meýdançany boşadarsyňyz, bilýäňiz. Hawa. Jogabyňyzy aýdyň. Ýazgyn burç.
Gutarnyş jogabyňyz şu. Ýazgyn burç hawa.
Kabul edýän.
Ýazgyn burç. Netije Ilkinji sowal berildi. Ilkinji utuň iýesi bar. Gutlaýan. Hasap 1-0. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Ikinji sowal tapgyry. Jeýhun, Diýar, taýýar bolýar. Sowal. Ýaňy burç bardy, sowap, sowal boldy, şeýlemi? Indi üç burçluk barada boljak. Indi serýas. Üç burçlugyň haýsy-da bolsa bir depesini onuň garşysyndäki tarapyň ortasy bilen birikdirilýän kesime näme diýilýär? Wagt Gidýär. Nolunjy sekunt. Diýar. Kim jogap berer?
Biziň toparymyzda Ylham jogap berer. Diňleýän. Ylham.
Aňa bisiktri, bisiktrisa diýilýär. Ylham, gaýtalaň. Bisiktrisa diýilýär aňa. Bisiptrisa diýilýär. Bisiktrisa. Tonçaňyz şol. Hawa.
Kabul edýän. Nol sekund, Ilham. Doğru mu? Nol sekund. Şerti bilýäňiz. Doğru olsa meydançada galarsyňyz. Ne doğru olsa meydançany boşadýaňyz. Bäsleşigiň bu ýaňy bir başy. Ýaňy ikinji sowal tapdyr. Öylemi? Diýmek, netije häzir aýalyňyz. Galan wagtyňyzy ulanyp bilersiňiz, eger isleseňiz, Jeýhun. Mikrofona aýdyň. Bizden jogap bar.
Ha? Bizden biz jogap berip bilýäs. Berýäňizmi? Hawa.
Ýakyn.
Bu soraga nazar jogap bilýär. Jogap bermek üçin. Kim jogap berýär? Bu soraga Nazar jogap berýär. Nazar diňleýän.
Jogap ýogamy diýäýem. Bu bu soragyň jogaby beýikligi bolmaly. Beýikligi? Hawa. Sizem şerti bilýäňiz. Nol sekuntda jogap berýäňiz. Öýlemi? Hawa. Beýikligi. Kabul edýän. Jeýhun, siz wagty ulanypam bilerdiňiz. Heniz dolulygyna bir minut öňümizdedi. Birinji sorag, näme üçin wagty ulanmadyňyz? Aýdyň. Ä jogabyňyza şeýle ynamyňyz bardymy? Ýa nazara ynamyňyz bardymy şeýle?
Aý, bizde biziň pikirimizde şu jogap. Nazardan soradyňmy Orazy? Barmy jogap diýip? Ha? Soraň onuň ýerine. Ýöne bilýär.
Onuň üçin hem netije bu jogap hem ýalňyş. Men nähä ýalňyş? Molmer näme diýýäň? Ikisi hem ýalňyş, dogry gerek. Beýle ýagdaý üçin tomaşaçy, okuwçylar bar. Jogap berjekmi? Men elli bäşinji orta mekdebiniň okuwçysy. Bu soragyň Adyň nämedi?
Gurbanmyradow Ybraýym. Bu soragyň jogaby mediana. Mediana.
Üçburçlugyň medianasy. Mediana.
Ine-de dogry jogaby. Köp sag boluň. Begenýäs, el çarpýas, emma toparlar häzir tolgunar. Çünki iki tarap hem özüniň bäş agzasy bilen oýuny dowam eder. Jogap beren topar agzalary siz nolunjy sekuntda jogap berdiňiz. Şerte laýyklykda ikiňiz hem meýdançany boşadýaňyz. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Welcome. Nazar, ýöräber. Jeýhun men haýran galýan, siziň tejribäňiz bar, emma siz arkaýyn wagt ulanyp bilýädiňiz. Üstesine jogabyňyz hem ýalňyş. Iň bolmany häzir ýene 1-2 sekund pikirlenip, ondan jogap beren bolsaňyz, topar adaňyz meýdançada galardy. Ünsen düşürmäň. Ünserýäs. Taraplar taýarmy? Jeýhun, Diýar.
Sowal.
Zehin sowaly bolar. Galamy düşek örtüginde goýup, birnäçe adamlardan onuň üstünden böküp geçmegi haýyşt edipdirler. Ýöne ony hiç kim başarmandyr. Näme üçin? Wagt Gitdi. Diýer. Jogap ýazymy jogap beraýyn. Näme üçin başarmandyrlar? Sebäbi ýaňky galamy burçda goýýarlar. Ine mysal üçin bir binanyň depesinde burçunda goýsaň, ýaňkydan üstünden böküp geçmek mümkin däl. Mümkin däl. Sebäbi ine mysal üçin bir burçda goýsak, şoň üstünden böküp bolanok.
Galamyňda. Nirde goýaýyn şuny? Ine-de örtük. Ine. Mysal üçin ine diwaryň ine iki sany diwar, bir aý düşek örtügi hem-de diwaryň ýagny e, çakyşýan ýerine goýaň. Burçunda şu üstünden bök geçip bolanok.
Aýdaly ine diwar. Siziň Hawa. aýdyşyňyz ýaly Uzyn ony şu diwar. ýerde goýmaly.
Hawa. Düýbünde goýmaly, diwaryň düýbünde. Hawa, burçunda.
Üstünden edýän. bök geçip bolanok.
Beýecik. Kabul. Mende şeýle jogap bardy. Sebäbi galamy diwara degrip goýupdyrlar. Elbetde. Hasap

Düzüminde bir sany ikili baglanyşygy saklaýan doýmadyk uglewodlara näme diýilýär? Olaryň umumy formulasy nähili ýazylýar? Wagt gidýär. Diýar. Biziň toparymyzdan.

Formulany Bermik ödebet.
Formulany ýalňyş aýtdy boýdan. Ha? Formulany ýalňyş aýtdyk. Ýalňyş aýtdym. Jogap berjekmi? Ýa ýa adymy dogry alkenler diýilýär. Ondan Formulany CN HKN.
oň nämesini ýalňyş diýip hasap edýäňiz onda? Plus bir diýdim-de.
Ha? Plyus bir diýdim CN aşki en goşmak bir diýdim goşmak bir ýok.
Olar aýtaýýa. Ha?
Olar aýtaýýa.
Awa.
Jogabym kabul edildi. Awa. Wa gitdi çyra ýak. Awa.
Indi At dogry, ýöne at ýazar. Dogry däl.
Bizden soramaly. Şeýle dämi?
Eminler bar.

Bir sany ikili baglanyşygy saklaýan doýmadyk uglewodlara näme diýilýär? Alkenler diýdi. Olaryň umumy formasy nähili ýazylýar?
adına doğru cevap verdi.
Bularını küçük böyle.
Çederim

Şu çora şu suw Jogap. Alkenler, formula, CN, H iki N.
Kabul edýän. Bizem jogap aýtdyk-da.
bäsleşikde bu. Käbir şertleri barda. Oňaýsyz ýagdaýlara salaý ýa-da görýän. Jogabyny biz aýtdyk bolýar da. Olar bilýän bolsalar men aýtdyk bolýar.
Ýok, men listoçkdan ýazmam.
Netije?
Düzgünnamanyň 5 Dokuz bölümi söz eýesini tapar. Indiki dogry jogap üçin taraplar iki utuk alarsyňyz. Gaýtalap bereýinmi? Jogap berýän topar agzasy jogap berýän mahaly, toparyň beýleki agzalary, garşydaş tarap, tomaşaçy taýly okuwçylar, ählijesi ümsümligi doly derejede berjaý etmeli. Bu ýagdaýda hatda. Şunuň özi hem goşulyşdy diýip hasaba alnar we alyp baryjynyň degişli hereketi bilen dowam eder. Bilýäňiz näme diýýänim? Dowam edýär. Sowal. Benzol, halka bilen bir ýa-da birnäçe gidroksil toparyň göni birleşmeginden emele gelen aromatik uglewodorodyň önümlerine näme diýilýär? Wagt. Gidýär. Diýar. Biziň toparymyzdan Bossan jogap berýär. Bossan.
Fenorlar diýilýär. Kabul edýän.
Netije. Bäş nol. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Dowam edýäs. Sowal. Ammiýagyň suwdaky ergini näme? Ammiýagyň suwdaky ergini näme? Wagt

Tamam çygaňyz şol. Hawa. Kabul edýän.
Netije? Jogap dogry. Alty, nol. Köp sag boluň. Käbir zatlary düşündirmek isleýän. On sany sowal tapgyry berilýär. Diýmek, onunjy sowal tapgyrda oýun gutarýar. Muňa garamazdan, eger. Haýsy bir tarap ýedinji utugy alsa, onda oýun gutarýandyr. Diýmek, häzir Diýar eger ýene bir ýeke dogry jogap berse, onda bäsleşik tamamlanar. Jeýhun, eger siz jogap berseňiz, onda dowam eder. Bolmasa-da onunjy sowal tapgyra çenli gider. Bilýäňiz muny. Indi serýäs. Sowal. Gül Gül, çogdamynyň örän ýogyn oky bolup, onuň üstünde miwelikli güller ýerleşýär. Şonuň ýaly gül çogdamyna näme diýilýär? Wagt, Gül çogdamynyň örän ýogyn oky bolup, onuň üstünde miwelikli güller ýerleşýär. Şonuň ýaly gül çogdamyna näme diýilýär? Wagt,

Bu soraga Maral jogap berýär.
Maral diňleýän. Gül torbalary. Ýa-da başgaça liçinkalar. Tyçinka.
Kabul edýän.
Kabul etýär. Netije Ýalňyş. Diýar, galan wagtyňyz bolanjakmy soň? Ýok, gerek däl.
Jogap bar. Yşk ýakyn.
Selbi jogap Yşk ber, men ýakyn. taparyn. Biziň toparymyzdan Selbi jogap berýär. Diňleýän Selbi.
Selbi. Bu soragyň jogaby Saýawan. Saýawan.
Saýawan gül çogdamy?
Saýawan. Hawa. Tanyşy aňyrsal. Hawa. Kabul edýän.
Diýar. Megerem Maral dogry jogap berendir. Diňe bäş dokuz üçin men size geçendim. Haw, ýöne
jogaby bilemzok ýöne hakykatdan goşuldy ondan. Bäş Hawa. dokuz bolup mümkin. Ýöne biz öz Şony gaýtalap bilerdiňiz Maralyň Ýok. jogabyny. Ýok biz öz zadymyzy ulanýas. Pikiriňizi Pikirimizi öz bilseň.
pikirimizi Üýtgedeýin diýeňiz, üýtgediňizok.
Ýok. Bir gezek jogap bermäge mümkinçiligiňiz bardy, onam Hawa. berdiňiz jogaby. Netije
Öz pikirimizi ulanýas. ýalňyş.
Maralyňky hem ýalňyşdy. Dogry jogaby golçur. Golçur bolmalydy. Interýas. Indiki dogry jogap üçin iki tug alarsyňyz. 8-nji sowal tapgyry. Sowal. Ýer togalagynda kompasyň peýkamlarynyň ikisiniň hem ujunyň demirgazygy görkezýän ýeri bolup bilermi? Täzeden okaýan. Ýer togalagynda kompasyň peýkamlarynyň ikisiniň hem ujunyň demirgazygy görkezýän ýeri bolup bilermi? Wagt gider. Birinji sekunt, Jeýhun.
Bu soraga Enegül jogap berýär. Enegül diňleýän.
Düşündirmeli bolarsyňyz. Biler diýseňizem, bilmez diýseňizem. Bolup biler. Bolup Haçanda biler. e, kompas günorta polýusda bolsa.
Düşünmedim. Kompas haçanda günorta polýusda bolsa, oň iki oky hem e, demirgazygy görkezip biler. Kabul edýän.
Bolup biler diýdiňiz ha, dogrumy? Bolup biler. Ol günorta polýus. Şol nokatda peýkamyň ikisi hem diňe demirgazygy Görkezýär. Jogap dogry. Netije hasap alty, iki. Üns berýäs. Sowal. Jisimiň massasyny hasaplamak üçin näme etmeli? Jisimiň massasyny hasaplamak üçin näme etmeli? Wagt gitdi. Diýar. Oýun gutaraýjakmyka? Siz jogap bereňizok diýar. Jeýhun jogap berýär. Hiç kim bir ýakaňy soňa çüreňzok. Bu da şertde girýär. Ol gün ol siziň meseläň. Diňleýän Jeýhun. Bu soraga Akmaral jogap berýär. Maral diňleýän.
Jisimiň massasyny tapmak üçin massa deňdir F bölünen
Alňa tamam. Tizle tizlen massany tapmak üçin biz güýji tizlenmä bölmeli.
Güýji tizlenmä bölmeli. Bu siziň gutarnykly jogabyňyz. Hawa.
Ümsümligi berjaý edýär. Gutarnykly jogabyňyz? Hawa. Häzir kabul edemok.
Maral. Hawa, tizlenmä bölmeli. Kabul edýän.
Netije. Ýalňyş jogap. Wagt ulanjakmysyňyz diýdar. Diýär.
Şol jisimiň nähili suw. Diýär, wagt ulanjakmysyňyz?
Wagt awa.
Dowam edýär.
Ýerden bir inçe kwadrat.

Kabul edýän. Netije Ýalňyş jogap. Berjek barmy dogry jogap? Ýetmiş bäşinji ýörüteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçysy Nurowa Aýgözel, Jysynyň massasyny tapmak üçin onuň dykyzlygyny göwrümini köpeltmeli. Ine-de şeýle jogap bolmalydy. Köp sag bol. Indi jemleýji sowal tapgyry. Netije aýdyň hem bolsa, onda-da biz onunjy sowal tapgyra eger haýsydyr bir tarap ýedinji utugy almasa barmalydyk. Ine-de bardyk. Jemleýji sogal tapgyry. Indiki dogry jogap üçin hem iki tug alarsyňyz şeýlem. Zerýas sowal. Topy özüňe gelmegi üçin nädip zyňmaly? Wagt gitmeli.

Bu soraga Enegöl jogap berýär. Enegöl diňleýän.
Enegöl. Topuň özüňe gelmegi üçin zyňan zyňan wagtyň topuň özüňe gelmegi üçin ýokaryk zyňmaly. Ýokaryk.
Ýokaryk.
Kabul edýän.
Özüňe gelmeli. Diýar geň galýaňmy? Näme üçin? Jogabymyz gaýtalan. Sebäbi jogabymyz gaýtalandy. Haky bar. A näme üçin gaýtalady? A näme üçin size bermedik utugy? Bize bäş dokuzmy? Bäş dokuz.
Netije hasap alty dört. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, Akyl ýeňişligi mekdep okuwçylaryna atly telebatlaşygymyz iki müň ýigrimi ýylyň öňüsyrasynda özüniň Saýlama tapgyrlaryny dowam edýär. Ine görşümiz ýaly bu günki gün akyl ýygyşygy mekdep okuwçylary atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrynyň bäşinji sanynda görşümiz ýaly Aşgabat şäheriniň elli bäşinji orta mekdebi, Aşgabat şäheriniň ýetmiş bäşinji öý töleşleriniň orta mekdebi gatnaşdylar we ine görşümiz ýaly Şu görkezijiler hem görkeziler alty dört hasaby bilen bäsleşigimiziň indiki tapgyryny Diýar siziň toparyňyzy doly düzümiňiz bilen göreris diýip umyt edýäs hem-de elli bäşinji orta mekdebe gatnaşanyňyza köp sag boluň aýdýas. Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun! Mähriban watandaşlar! Şu ajaýyp pursatda hormatly Arkadagymyza döredip berýän şeýle deňsiz, taýsyz mümkinçilikleriniz çäksiz alkyşlarymyzy, Sag bolsunlaryňyzy aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il, ýurt bähbitli işleriniň mundan beýläk has-da rowaç almagyny arzuw edýäris. Mähriban watandaşlar, şeýle ýagşy arzuw-dilegler bilen hem Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Röwşen aýakgaplary hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýygyçlygy mekdep okuwçylaryndan atly telebäsleşigimiziň iki müň on dokuzynjy ýyl boýunça sanlaryny geçirip gutarýarys. Mähriban watandaşlar!